gweithgareddau ni'n neud yn y coleg i trial helpu nhw 'da'r iaith Cymraeg yw ni'n dueddol dw- dwi roi adborth nôl yn Cymraeg i i'r rai sy'n iaith cynta Cymraeg 'yn ni'n dueddol o trial dysgu geirie iddyn nhw i gweitho ar y derbynfa fan 'yn i croesawu cleiant mewn yn Cymraeg ac yn Saesneg so ni'n ni'n rhoi'r bore da prynhawn da yym croeso i Academi Steil so ma' nhw'n gallu ateb ffôn yn dwyieithog hefyd. a ma' ni'n neud gweithgaredde yn y yn y salon ble ni'n rhoi posteri lan dwyieithog ac hefyd ma' gyd o gwaith dwi'n rhoi mas iddyn nhw yn dwyieithog 'fyd. Ok, yr manteision yn neud hyn, yy ble ma' nhw'n elwa hyn, wel ma' lot o myfyrwyr 'da ni 'ma sy ddim yn siarad Cymrâg, ma' rhai myfyrwyr 'da ni 'ma sy'n dod o'r gwlad Pwyl a ma' nhw wedi, sy'n hala fi wyrthu nawr, ond ma' nhw wedi cw- yy pigo lan geirie fel 'da iawn' a 'croeso', 'bore da', a maen nhw'n meddwl bod e'n eitha' bwysig iddyn nhw pigo fe lan i ddod nôl i gweitho yn lefel dou blwyddyn nesa' ble bydden nhw'n goffod gweitho ar derbynfa a croesawu pobl mewn eto. Yym hefyd dwi'n neud e'n eitha' naturiol gyda yy myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn iaith gynta' ac wedyn ma' rai sy 'da fi sy ddim yn yn pigo'r geirie hyn lan ac yym odi ma' 'di mynd yn bach o jyst rhywbeth maen nhw'n neud yn naturiol yn y yn y dosbarth nawr. Ok, adnodde ni'n defnyddio, yym mae posteri ni gyd yn dwyieithog a ma' rhai ma'n ma'r coleg Ceredigion ma' nhw wedi gweud ma' ma' raid popeth fod yn dwyieithog. Yym so ma' posteri ni, ma' taflenni gwaith yn dwyieithog, ma' gwaith dwi'n cyffwrdd roi lan ar y power points yym yn dwyieithog i i pob un. So mae'r myfyrwyr Cymraeg yn cael yym y cael yr yr iaith hefyd ac y rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg. So yn ni'n ni'n neud popeth yn dwyieithog, posteri, yym terme allweddol la- yn yn ddwyieithog ac hefyd 'yn ni'n trio ca'l pobol mewn oll o busnesi lleol i fyn' mewn i siarad shwt ma' nw 'di dechre busnes a gweitho yn yr ardal sydd yn yn hybu y busnesu ac i fynd mewn â'r Cymraeg achos mae lot o Cymraeg yn yr ardal hyn. Um, ni hefyd wedi cael um, pobl sy'n gweithio yn y maes colir gyda Esbydr Ecatinopolis sydd yn mewn i siarad y myfyrwyr beth i gweithio yn y byd teledu ac hefyd ni wedi bod i lan i weld coleg newydd sydd yn Cyrdydd a maen nhw'n yr un peth yn neud peth yn dwyieithog hefyd. Ers llynedd, ŷn ni 'di dechrau gwneud cystadlaethau gyda'r Eisteddfod achos maen nhw 'di dod mewn â'r adran i gwallt a harddwch nawr. So mae grŵp lefel un ni, aethon nhw lan llynedd a wnaethon ni cael yym cynta' a trydydd ac wedyn ni yn mynd lan 'leni hefyd, mae un o yym yr lefel un, y gwallt a harddwch, mae hi'n mynd trwyddo i Sir Fflint a mae hi'n cystadlu wythnos nesa'. ac hefyd ni jyst 'di bod lan yn gyda'r Wales Hair and Beauty Show lan yn Caerdydd ble nath o yym c- yy myfyrwyr ni wneud yn yn ffantastic nath un o'r fe fel unig cael cyntaf yn y blow dry ac wedyn nath yr merched lefel dou cael yym trydydd ac ail yn y nail art 'fyd.